Эштән кайтам өйгә. Атнасында дүрт Өч көн рәттән. Әйе, өч көн рәттән.
Юк, хәзер инде алай түгел. Эштән кайтам өйгә. Атнасына ике көн тик рәттән түгел. График шундый. Барыгызга да сәлам. Яңа яңа ел башланып китте һәм бу яңа сезон. Бир мин әйтәм аны. Юк, үзем әйтәм. Бир инде мин әйтәм. Һәм мин аның алып баручысы. Алмаз Курбанов.
Дәгез дога кылып алабыз да интервьюны башлыйбыз. Дәгез бер дога.
Яңа прическа, яңа локация һәм әлбәттә инде өр-яңа елда яңа чыгарылыш. Бу димәк дип аталган подкаст аның алып баручысы мин Илюзә Касымова һәм бүгенге кунак белән таныштырганчы аңа иң топталган, иң э, популяр һәм иң еш бирелә торган сорауны яңгыратасы килә. Бармы яңа җырлар, брат? Хәерле көннәр, хәерле кичләр. Кем нинди вакытта карыйдыр инде бу чыгарылышны? Бу сорауга гадәттәгечә бар дип эндәшә идем, әмма дә ләкин бүгенге көндә юк дип эндәшәм, чөнки иҗатны бераз Бүтән э, формага китерәсе килә, бүтән э, стилистикага яңгырашка, шуңа күрә әлегә бер нәрсә язмыйм, чөнки э, ничек яңа материалны яхшылатырга, ә, ничек яңгырашын һәм сыйфатын бүгенге көн дәрәҗәләренә дип әйтик шуның өстендә эш алып барыла шуңа күрә бер нәрсә язмыйм теге жырлар чыгармыйм дөресен әйткәндә Әмма дә ләкин якын араларда ниндидер яңалыклар булыр дип ышандырасым килә. Спойлер, кечкенә генә. Барыбер дә шушы сорауны бирәсе килә. Ни өчен югалып торган идегез? Эстрадада ни өчен яңа җырлар чыкмады? Әллә сез эшләдегез, иҗат иттегезме?
югалып торган арада теге зур сәхнәдән югалып торган арада җырлар чыкты барыбер теге иҗатымның тугры җанатарлары алар барыбер күзәтеп барды һәм тыңлап бардылар барлык яңалыкларны әмәде ләкин сәхнә тормышы минем... Арыттымы? Арытты гына түгел. Э, тулаем алганда бу миңа ошый торган нәрсә түгел. Мин күбрәк э, иҗаттан э, иҗаттан канәгатьләнәм дип әйтимме соң инде. Кемдер менә иҗатыннан тыш күбрәк теге медиа тормыштан ләззәтләнә миңа күбрәк җырлар өстендә җырлар язу өстендә эшләвем канәгатьлек китерә дип әйтәсем килә Шуңа күрә дә сез башка төрлерәк өлкәдә хезмәт куясыз. Һәм нәкъ менә бүген без сөйләшәчәкбез музыка, сәхнә яки шоу-бизнес турында түгел, ә нәкъ менә чын ир-атлар һөнәре турында. Димәк, күпләрегез аңлады, бездә бүген кунакта күпләр рэпер буларак танып белгән Шәкүр, ягъни Алмаз Корбанов. Сәлам, барыгызга да. Ни өчен нәкъ менә МЧС хезмәткәре, ягъни гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкилләре рәтенә басырга булдыгыз?
кешенең күп кенә нәрсә дип әйтик инде гореф гадәтләреме яки тормышындагы еш еш та түгел инде барысы да балачактан башлана дип әйтәсе килә уйлаган идем аны берәр төрле хыялдыр бу дип юк бу хыял да түгел иде ничектер менә балачактан бирле ничектер кешеләргә теге гадәттән тыш хәлләрдә булыша идем, ярдәмгә килә идем һәм инде күп еллардан соң менә гадәттән тыш хәлләр министрлыгының бер вәкиле булырга дип ният кылдым ният кылдым дип әйтәләрме ә ничәнче елда килдегез әлеге һөнәргә һәм нәрсәдән башланып китте
2015 елда Бу өлкәгә килдем һәм әле дә бу өлкәдә эшлим, хезмәт итәм. Димәк, 9 ел сез биредә. Әйе. Һәм бармы нәрсәдер ошый торган яклары һәм ошамый торган яклары? Ул әлбәттә инде бар. Әйтик, минусы һәм плюсы әлеге һөнәрнең. Минуслардан иң беренчеләрдән ул гади кеше, менә бу һөнәргә якын булмаган кеше үз гомерендә күрергә тиеш булмаган әйберләрен күрү. Как как сказать, то человек не должен видеть вообще в своей жизни?
Кеше күзләре күрергә тиеш булмаган әйберләрне сез күрәсез дип әйтәсегез киләме? Мәсәлән, да телевидениедән бит инде ул әйберләрне күрсәтмиләр, аны э, замазать итәләр татарчасы. Блюрлаштыралар. Әйе. Сез аларны күрәсез. Әйе, без аларны күрәбез һәм без алар белән эш итәбез. Һәм э, ДТПларда эшләгәндә еш кына э, үтеп киткән машиналардан кешеләр туктап чыгып э, ярдәм итикме дип сораганда э, без инде әлбәттә юк э, кирәк түгел дип әйтәбез һәм инде иң еш яңгырый торган сорау ул да булса егетләр сез ничек моны күреп эшлисез дип иң беренче иң зур йогынты ясый торган фактор ул психологик фактор психология ягыннан э, коткаручы ягъни э, янгын сүндерүчеме э, ул нык булырга тиеш һәм инде эшендә булган һәм күргән очракларны өйгә алып кайтырга түгел барысы да яки үз эшеңә калдырасың яки берәр су белән син инде аны юк итәсең ә плюсы плюсы ул инде мораль канәгатьлек эшеңнән Кемгәдер ярдәм итә аласың икән, кемнер гомерен коткарасың икән, бу сиңа әлбәттә э, кайдадыр эштә ниндидер китапта плюсик булып яки э, шул аңлашылды барыбер дә менә бер сорау килгән иде психологик яктан авырмы әлеге һөнәр әллә инде физик яктанмы физик яктан авыр түгел э, эшләгәндә син бернинди дә авырлык сизмисең Аннары ахырдан гына эшеңне бетергәч, ул ике көн, өч көн барамы? Хәлсезлекме?
Э, хәлсезлек.
Э, синең бөтен э, эшләгән вакытта, менә мондый очракларда эшләгән вакытта, ниндидер теге урысча әйткәндә второе дыхание дип әйтәләр, икенче сулышмы? Менә шул каядыр тумблеры табылып кабына һәм син эшлисең. Иң авыры бу эштә ул мораль яктан. Һәм 100 процент, 110 процент авыр очраклар ул балалар белән булган хәлләр. МЧСта яки гадәттән тыш хәлләр министрлыгында шундый ук гади кешеләр эшли һәм аларның шулай ук гаиләләре бар һәм инде алар балаларны коткарганда барыбер ничектер теләпме теләмичәме үзләренең балаларын чагыштыра башлар бала белән шуңа күрә иң авыры балалар белән эшләү үзегез аша үткәргәнгә әлбәттә Аңлашылды.
Ә барыбер дә ничек эләгергә, нәкъ менә сезнең рәтләргә һәм берәр төрле имтихан тапшырырга кирәкме? Бармы нормативлар? Әлбәттә, бу физик нормативлар гына түгел. Ә, эшкә урнашыр алдыннан яки юк алай гына э, алай да түгел э, безнең э, хәрби гаскәрләрдә подразделениелар бар мчс юнәлеше буенча кемдер анда хезмәт итеп килеп эшкә урнаша димәк инде анда имтиханнар да бирелгән физнормативлар да бирелгән кемдер килеп урнашканда аны укырга җибәрәләр бер ай укый белем ала аннан соң физик нормативлар һәм инде боларны внутренний нормативларын тапшыргач инде аттестациягә эләгә ә нинди дә булса Уку яки курслар узырга кирәкме бирегә керер алдыннан?
Әлбәттә, мондый курслар узсаң, ул үзеңә плюс кына булып тора. Бу белем бер кайчанда артык белем буларак саналмаячак ул сиңа көтмәгәндә, өмет итмәгәндә дигәндәй кирәк булырга мөмкин. Шуңа күрә ниндидер белем алып булса, менә бу юнәлештә әлбәттә алыгыз һәм Әгәр бу яхшы, бу файдалы нәрсә. Әгәр дә мин бүген э, сезнең яңа барырга теләсәм, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкиле булырга теләсәм, кая барып укырга тиешмен? Мин сиңа беренчедән фотографияләрне күрсәтәм, бөтен выездлардан. Э, иң авыр выездлардан видеоларны күрсәтәм. Һәм синең теләгең юкка чыгачак. Видеоларны күрсәтәм, әйе. Бу моңа реакцияңне күргәч мин сиңа әйтермен кирәкме бу сиңа юкмы кайчагын чыннан да э, күрергә теләмәгән әйберләрне күрәсең шуңа күрә бу романтика э, кемдер бу эшкә романтика белән э, теге романтика чакыруы белән бара дип әйтеп була һәм ләкин Син белмим, бер 20, 30, 40, 100, 200 выезда, выездан кайтканнан соң син аңлыйсың, бу романтика түгел, бу тормышның рус әйтмешле суровый реальности. Шуңа күрә ә, монда син яки эштә каласың, теге ә, йөрәк чакыруы белән, яки инде бу минеке түгел дип, ә, син китәсең һәм Җаныңа уңайлырак яки якынрак эш эзлисең һәм урнашасың шунда. Ә югары уку йортларында барыбер дә өйрәтәләрме шушы һөнәргә? Шунысын аңлап бетермәдем әле.
Ялгышмасам, андый уку йортлары бар. Тәтештә, мәсәлән, ялгышмасам, анда колледж бар. МЧС колледжы. Кайдадыр югары белемдә бирәләр. Каида ялгышмасам бу юнәлеш буенча, хәр каи түгелдер, гафу итегез, кем ул нидә уку йортында укый, дөрес әйтмәсәм, мин мин укыганда каи дип йөртәләр иде аны. КГТУ, КНИТУ Димәк бар. Кисеп алырсыз да, каи хейтерлары. Хәтта энекәш, энекәш гафу ит, мин белмим хәзер ничек бит алар. Менә. Андый уку йортлары бар.
Хатын-кызлар күпме бу һөнәрдә? Хатын-кызлар бик күп түгел, әмма дә ләкин алар бар һәм безнең белән шундый ук вазифаларны үтиләр. Сезнең белән чакыруларга баралар димәк? Әйе, бездә аерма юк. Хатын-кызмы син, ир кешеме? Мәгәр дә син коткаручы, без барыбыз да бер тигез. ә, янгын сүндерүчеләрдә мин беркайчан да күргәнем юк хатын кызларны бәлкем бардыр ә, ләкин менә мин ничектер күземә эләкмәде андый хәл менә янгын сүндерүчеләр дип сөйлисез аерым һәм гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкилләре алар нәрсәсе белән аерыла сез янгын сүндермисез димәк
алай түгелрәк алай түгел Ә, бар ә, янгын сүндерүчеләр Әйе. ә, һәм бар коткаручылар. Ә, янгын сүндер- сүндерүчеләр шулай ук ә, коткаручы ә, Вазыйфасын башкара. Вазыйфасын башкара, иә. Аларга шул- шу- шулай ук аттестация бар. Әйе. Һәм без укыганда, без коткаруч- коткаручылар буларак, ә, без укыганда шулай ук ә, янгын сүндерүчеләрнең ә, курсларын да үтәбез. Әмма дә ләкин без ә, янгын сүндермибез, ә, без ә, суда эшлибез су астында эшлибез һавада ә, дтпларда димәк инде бөтен җирдә эшлибез ә, янгын сүндерүчеләр алар янгын сүндерү белән шөгыльләнәләр тик ә, кайчакларын менә ә, дтпларда мәсәлән ә, безнең ә, Казанның икенче номерлы эзләү һәм коткару отрядында без Казанда гына түгел, ә Казан тирәсендәге, э, әйләнә тирәсендәге җиде район э, безнең э, җаваплылык зонасы. Шуңа күрә без кайдадыр максималь тиз рәвештә барып җитә алмыйбыз, анда янгын сүндерүчеләр килә. Менә алар безнең вазифаларын теге алдан килгән булганлыктан, алар безнең вазифаларын үтиләр. шуңа күрә э, аларга шулай ук зур хөрмәт эшләре бик авыр әфәрин аңлашылды чынлап та әфәрин ә менә шушы нормативларга әйләнеп кайтсак бер сорау бар иде нинди нормативларны тапшырырга кирәк чабу ике пай басуын чабырга кирәк чабу бер километр чабу

шулар язмышмасам. Ә ничә тапкыр герне күтәрергә кирәк? Анда возрастной категорияләр бар. Ага. Кемгә ничә яшь, шунда үзенең нормативлары язылган. Ә менә бу яшь чикләвеннән чыгып, ничә яшьтән алып, ничә яшькә кадәр алайса килсәм була бирегә? 18 яшьтән? 18 яшьтән
нормативларыңны үтә алганчы син эшли аласың. Мәгән сиңа 70 яшь булырга да мөмкин. Әгәр дә син нормативка керәсең, дәвам ит эшеңне. Ә пенсиягә лаеклы ялга сез ничек китәсез? Алданракмы? Хезмәтегез авыр бит инде барыбер. Гомумән алганда МЧСның үзенең вәкилләре, алар иртәрәк китә. Мин эшләгән җирдә без Гади кешеләр кебек. Ничә? 65 яшьтәме? 65 мен инде хәзер ир-атларның. Ялгышмасам.
65 дип әйтик, бәлкем берәр нәрсә үзгәрер тагын шуңа күрә. Андый бер тиз үзгәрә бездә.
Бу хакта әйтергә түгелдер, мөгаен. Юк, белсеннәр, алар барып белә бит инде. Юк, әйтә. Якын кешеләрегез һөнәрегезгә ничек карый? Каршы килмәделәрме нәкъ менә бирегә барабыз дигәч? Юк, берсе дә каршы килмәде. әти әниләр дә хатын да каршы килмәде алар минем нинди кеше икәнлегемне беләләр шуңа күрә бу чыннан да синеке дип әйттеләр дә сакланып йөр диделәр дә тугыз ел хәер фатихада дип әйтәләр ә менә шушы тугыз ел эшләү дәверендә барыбер дә берәр төрле уй килмәдеме башыгызга ә бүген кайта алмасам дип
белмим минемчә бу кешенең индивидуаль уйларыдыр һәр кеше үзенчә уйлый торгандыр иә ә иң катлаулы чакыру кайчан иде иң авыр очрак дип әйтик инде иң куркынычы
бөтенесе дә бер тигез шикелле бөтенесе дә куркыныч берничә очрак бар тик алар турында мин монда сөйли алмыйм чөнки беренчедән ул кешеләрнең берәр ничек теге мәгълүматларын ачыклый ала хәтта теге әйтәләр бит хронологиясын төзәтә башласаң яки төзи башласаң кем һәм ничек икән аңлай аласың бу хәлгә шуңа күрә Ә, бар авыр выездлар дип әйтик, котлаулы выездлар, ә, бар ә, гадәти выездлар.
Гадәти выездлар гадәти чакырулар мәсәлән алар нәрсә иң гади чакырулар и ул су басуда түгел мәсәлән фатирда яши бер өлкән яшьтәге кеше һәм берничә көн элемтәгә чыкмый Полиция хезмәткәрләре килә, ашыгыч ярдәм хезмәткәрләре килә һәм без киләбез. Без ишекне ачабыз да. Һәм инде теге термин белән әйткәндә предоставляем доступ яки производим деблокировку двери. И иң еш выездлар шул. Ә алайса иң сирәк очрый торган чакырулар?
2015 ел белән чагыштырсаң, э, ДТПлар саны кимеде. Бу әлбәттә теге шатландыра. Иң сирәге э, күптән түгел генә э, обрушение земли дип әйтим инде ничек җир ишелүе ә, җир җир ишелде ә, егетләр ә, трубалар сала иде тугыз метр козып төшкәннәр аска траншея һәм ул траншея ишелде беренче тапкыр алар ике кешене чыгара алдылар һәм ике кешене чыгарганда траншея яңадан эшләп төште һәм берсе кызганыч вафат булды ә икенчесен без аллага шөкер чыгардык менә бу сирәк очраклар тагын сирәк очраклар нәрсә ниндидер Даулар, мәсәлән. Ал, алар бик еш булмый бездә. Теге табигый күренешләр алар бик еш түгел, Аллага шөкер. Татарстан табигый гадәттән тыш хәлләргә килгәндә, Аллага шөкер, нир тыныч урында урнашкан. чагыштырмалы тыныч ә иң сәер чакырулар булган бармы мәсәлән мәче агач башына менеп киткән аны без андый без алай йөрмибез ә, алайса тагын бер сорау шушының белән бәйлерәк дип әйтик инде ә ялган чакырулар әлбәттә була андый очракта нәрсә эшлисез бернәрсә эшләмибез малай бүтән эшләмәгез дип штраф китәбез юк әлеге көндә безнең Андый, мәсәлән, ул кануннар юк, андый законнар чыгарылмаган, шуңа күрә барлабыз да кайтып китәбез. Әгәр дә бөтенләй менә көн дәвамында чакыру юк ди, сез ничек эш көнегезне үткәрәсез?
Безнең көн режимы язылган. Нинди тренировкалар, нинди тематика буенча, барысы да язылган. Менә шуңа күрә әйтәләр бит, теге МЧС вәкилләре йоклап яталар дип, аннары кайталар да тагын йоклыйлар дип, ансы дөрес түгел. Шуңа күрә выездлар булмаган очракта да син барыбер эмоциональ әзерлектә һәм бу йогынты ясыйсың барыбер. Сез һәрвакыт әзер. Син һәрвакыт әзер булырга тиеш. сиңа выездга бирелә ике минутында кирәк әйберләреңне аласың да кузгаласың бар иде шундый сорау без бит инде сорауларны алдык аудиториядән һәм аудитория кызыксына ә, нинди әйберләрегез йөри сезнең үзегез белән нинди эш кораллары эш кораллары
Монда дөресрәге, беләсеңме, теге интерактивный тактага э, фото төшереп, менә бу, менә бу әйбер, менә бу. Иң э, гадиләрдән э, ул инде көрәк. Альпинерка баулары. Альп снаряжение дип әйтик инде. Бензорез ул инде диварларны кисә торган, бетон диварларны кисә торган. Бензопышкы

Наира. Ә машина менә, машинада бер генә кеше шофермы, әллә сез бөтенегез дә утырып китә аласызмы рульга? Барманың кагыйдәсе берәр төрле.
Гомумән алганда, машинаның бер водителе булырга тиеш. Менә минемчә, һәм белмим, теге гади тормышта да шул. Әгәр дә ки бер әйбер белән 90 кеше кулланса, аның рәте китә. Рәте китә. Шуңа күрә гадәттәгечә ә, һәрбер сменада безнең мәсәлән сменада ике машина машиналарның үзләренең водительләре бар алар инде ялга киткәндә кемдер бүтән кеше утыра ала һәрберебезнең ә, правалары бар машина йөртергә һәм Мин, мәсәлән, үземә килгәндә теге грузовой машиналарда категориямдә юк бик йөри дә белмим әмма дә ләкин бүтән машиналарга буханка ваз патриот манда төрле төрле машиналарда кытай машиналарында спецтехникада аларда барысында да йөри алам шуңа күрә кирәк очракларда мәсәлән менә хәзер кирәк дип әйтсәләр син берничә мисында утырасың да китәсең бу нормаль күренеш кем мчс хезмәткәре була алмый Бу теге бәлки фәлсәфиерәк сораудыр, бәлки конкрет рәвештә менә шушы кеше була алмый дип әйтеп буладыр.
Авыр сорау. Үзе дөресен әйткәндә, кем кем Шундыйны бирәләр.
Кем кем була алмый, белмим. Каннан күркән, курыккан кеше мәсәлән була алмый, берничек тә яки белмим, теге төрле җәрәхәтләр күрә торган кеше бер кашында була алмый. Физик яктан бик теге уңмаган кеше ул була алмый берничек тә мораль этик яктан әгәр дә төшенкелек булса кешенең шул яклардан ул берничек тә була алмый шуңа күрә ә буй озынлыгы мәсәлән аларга карамыйлар юк карамыйлар
кеше үз вазыйфаларын үтәргә тиеш нормативларга беренчедән сынауларда имтиханнарда дип әйтик нормативларын бирергә тиеш ә икенчедән Ә, кайбер очракларда минем буем, мәсәлән, 187 сантиметр, миңа җайсыз эшләргә кайбер очракларда. Ә буе кыскарак кешеләргә, мәсәлән, без аларны җибәрәбез, яки алар үзләре әйтә, мин кечерәк, мин үзем кереп китәм дип, теге авыр җирләргә. Ә буй озын кирәк булган чакта, мин, мәсәлән, үзем әйтәм, мин үзем моны башкарам. Барысы да бөтен кеше барысын да аңлый, без барыбыз да коткаручы һәм теге универсаль кеше булып булмый. күрә кайбер очракларга кемдер яхшырак табигый яктан әзерләнгән дә бетерелгән бармы мчс хезмәткәрләренең үзләренең һөнәрләренә генә хас ырым шырымнары мәсәлән очкычта очучы летчикларның дип әйтик инде бар шундый ырым шырымы аларга соңгы рейс дип әйтергә ярамый шулай ук космонавтлар мәсәлән галәмгә күтәрелгәндә поехали дип әйтәләр поехали дип тә әйтәләр һәм аларның арткы якларына тибәләр ә сездә
без пилмән алып килмибез чөнки әгәр дә ки берәр кеше эшкә пилмән алып килсә берәр ничегрәк теге киң аудиторияга йомшаграк белмим җигеттереп әйтергә яңгыратырга да берәр начар дтп яки дтпда бик моңсу күренеш булырга мөмкин Бу мин башта моңа ышанмый дирем, көлеп йөри дирем. Әмдә ләкин берничә тапкыр кемдер онытылып, үзе белән пилмен алып килгәч, мин моңа ышандым. Бу шаяру түгел. Ә үз тарафымнан эшли башлаганнан бирле берәр таныш булмаган җиргә керсәм яки килсәм, теге зур бина булса, мин юлны хәтерләп барам барган җиремнән. Кая барганымны артка борылып, ничектер күзәтеп барам. Моннан берәр нәрсә була калса, ничек тиз чыгып чыгу юлын эзләр. Әйе, һәм инде э, тагын бер гадәтем ул булса да э, э, очкычларда берәр җиргә очканда, теге Кергәч, мин стюардессларга әйтеп куям, бер рядом кирәк булса, э, минем урыным шундый, мин шунда утырам, ярдәм кирәк булса, э, дәшә аласыз, мин үз тарафымнан файдалы булырга тырышырмын дип. Ә андый очракның булганы юк? Юк, Аллага шөкер.
Мине иң кызыксындырган сорау. Безгә һәр көн сайын диярлек МЧСтан хәбәр килә. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгыннан мин җибәрмим, Илюза. Мин җибәрмим СМСларны, билләхи үземә дә. Ә кем яза? Үземә дә килә. Э, Минемчә главное управлениедан яки мәгълүмат бүлегедер, минемчә. Бәлкем алар. Сезнең аңа катышыгыз юк. Минем ике телефоным икесенә дә килә. Шөкер. Мин мин сезнең белән.
Сез шундый гади кеше. Әйе, МЧС-калар миңа да килә. Давай.
МЧС хезмәткәре буларак сезгә иң еш бирелгән сорау. Барыбер дә кешеләр бит инде кызыксына. Нәрсә белән күбрәк кызыксыналар алар? Хезмәт хакың нинди? Ага. График нинди? Үлгән кешеләр күпме? Тан нәрсә бирәләр микән? Сез анда йоклыйсызмы? Шул. Ә һәм өйгә кайткач сменадан соң йоклыйсыңмы дип менә шул. Биш сорау.
Кешеләрне э, э, кызыксындыра. Бу тормышта 90% кызыксына торган әйбер ул йоклау һәм э, акча.
Бәя. Ә барыбер дә эшегез бит инде кыен. Шуңа күрә түләү дә хезмәт хакы да тиешле дәрәҗәдә булырга тиештер инде. хезмәт хакы белән сез канәгатьме минемчә тиештер инде люся ә, тиешме соң мин, мин, мин шуның, шуның белән генә бетерим әле тиешле дәрәҗәдә бирәләрме акчаны
алгы сорау
Яра аңлашылды. Менә бу хакта әйтәм бит, менә тиешле тиешле әйберләр күп инде ул тиешле әйберләр күп инде ул әйе һәм тиешле булырдыр дип ышанып калам менә шулай сумманы әйтмисез инде юк әйтергә теләмим Ә сезнең график ниндиерәк? Безнең график бер тәүлек эштә һәм өч тәүлек синең буш вакытың бар. Ә шушы буш вакытны ничек уздырасыз? Кем ничек уздыра?
Сез ничек уздырасыз?
төрлечә уздырам
чакыруга килгән вакытта сезне таныганнары бармы бар ниндирәк реакция кешеләрдә
сен беләсеңме менә мәсәлән минем үземнең танылган берә танылган кеше яки рәсәй җырчысымы яки рәсәй актерын күргәнем булганда мин башта озак кына карап тора идем туктале бу шул микән дип теге чагыштырып фильмда күргән яки теге нәрсәле ул клипларда күргән очракта битләрен тәңгел китерәсең дә шул микән юк микән анализ анализ дип менә миңа да ничектер менә шулай гына шундый караш белән караганнары бар кемдер сөйләшә башлый хәлдәр ничек фәлән тегелән теге мәсәлән теге соңгы чыккан җырын тыңлаган идек фәлән тегелән нормаль рәвештә фотосурәткә төшмиләрме ике тапкыр булды инде очрак эштә дә менә җиде җиде ел ялгышмасам белмәделәр минем сәхнәдә булганымны нормаль белгәч теге шаяртып нитеп әйткәләделәр әмма дә ләкин тиз күнектеләр моңа мин моны бер ничек тә афишировать итмәдем дип әйтикме соң сөйләп бирмәдем Җырлап бирмәдегез? Юк, эштә җырлап бирмәдем. Җырлап бирисем дә килми эштә. Мә, шулай. Ә хәрби сер дигән әйбер бармы сездә? Мәсәлән, фотосурәткә төшереп, берәр төрле әйберне куярга ярамый ди, мәсәлән, сезнең эш коралларыгызны яки тагын да башка әйбер. Юк, андый нәрсә юк.
Хәтта выездлардан төшергән фотоларны без төшергән фотолар неге масса күләм медиага эләгә соңыннан
кайбер җиргә блюр белән кайбер җиргә блюрсыз әйе иң сәйре беләсең нәрсәдә беркем дә язмый менә бу фотоны менә бу кеше төшергән дип бу авторы бу дөресе бит шунда әйме синең фотоңны кулланалар аңлашыла син эшкә бардың ни белән теге бирем белән Әмәдә ләкин анда төшерелгән әйберләр, аларның бит авторы бар. Бу бер кая да э, нитми, чагылмый, бер кем дә язмый, менә моны болар төшерде дип, менә менә монсы минем өчен иң сәер. Юридик яктан э, безнең фотолар берничек тә якланмаган белән. Ә киң җәмәгатьчелеккә таратырга ярыймы соң боларны?
Ярамый дигән сүз юк, әмма дә ләкин үземә килгәндә мин моның белән шөгыльләнмим. Вот. Шуңа күрә беләм кайбер интернет басылмалармы интернет чыганаклар булсын э, кайбер интернет чыганаклар хәтта акча түләргә әзер э, ниндидер теге феноменаль очраклар феноменаль фотографиялар өчен э, мин моның белән шөгыльләнмим кемдер бәлкем шөгыльләнәдер әгәр дә ки алар күренә һәм чагыла
кемнәрдер акча эшли Ну, бу, бу бит инде теге нәрсәләр бит бизнес түгел. Юк. Бу акча эшләү түгел инде бу. Чума, чумарак, шабашка. Шуңа күрә мин ә, менә бу фотоларны, эштә төшергән фотоларны бик ә, теге нәрсә дип әйтим, кеше ярата торган контентлы фотоларны теге блюрлаштырылган кайбер ниләрдә чыганаклар дидеңме син әле? Интернет чыганаклары, Ә, мин аларны куя алам, әмма дә ләкин мин үземнең ә, аудиториямне мондый нәрсә белән ә, теге куштырнакларда ашатасым килми. Бу контент түгел, бу э, теге трагедия, кешеләрнең трагедияләре һәм моңа теге ашап утырганда менә болай иттереп карап утыру минемчә дөрес түгелдер мөгаен. Шуңа күрә мин андый нәрсәләрне тыелган социаль челтәрләргә ә, чыгармыйм. ниндидер моментлары кайчакларын ә, күренә чыгып ала әмма дә ләкин алар теге ә, татар халкы шикелле бик тәртипле әдәпле һәм ә, ниндидер кысаларга кергән әйе кемнәргә күбрәк булышырга туры килә олы кешеләргәме яки балаларгамы 90 процент олы кешеләргә ә он проценты балаларга чөнки балалар атынан барыбер ә, олылар күзәтеп тора ә олы кешеләр еш кына бер үзләре яши яки алар белән яшәгән балаларым гаиләләрем көн дәверендә эштә булалар шуңа күрә
алар ешрак чакта алар ешрак иә э, менә балаларның куллары кысылып калган вакытлар була алар күп очракта хәтта авызларына берәр нәрсә кабып аны чыгара алмаска мөмкин сез киләсезме бу очракта ярдәмгә менә теге кауып дип әйткән очрак ул минем хәтеремдә аны нәрсә булганы юк хәзер менә игътибар итсәң менә балаларның уенчыклары алар тишек белән ясалган менә каләмнең колпачогы бармы әйе анда да тишек бар әгәр дә ки бала аны авызына кабып тын юлын эләксә йотып җибәрсә анда тишек бар һава йөрергә һәм күп кенә уенчыкларда шулай ук бүгенге көндә шундый ук тишекләр ясалган перфорация дип әйтик инде ә менә куллары кысылып калган очраклар бар киләбез дә чыгарабыз да кулларын мына авыр нәрсә түгел Димәк, андый очраклар да булганы бар, әйме? Бар, бар, алар э, теге бик еш була торганнар түгел, әмма дә ләкин алар булгалый. Менә шушы өлкәдә 9 ел эшләп, нәрсәгә сез өйрәндегез, нинди нәтиҗәләр ясадыгыз? Инсайтлар бармы берәр төрле?
Инсайт юк. Э, гадәттән тыш э, хәлләрдә иң куркыныч дошман ул паника. Үзеңне кулга алырга кирәк бары тик. Чөнки менә бар шундый кешеләр, алар белмим, кирәк-кирәкмәс паниковать та башлыйлар. Мин гел сорыйм, синең паникаң нәрсә бирә? Менә әлеге ситуациядә. син үзеңне җыя алмыйсың нишләргә белмисең үзеңне тынычландырырга кирәк иң беренчедән тынычландырырга да түгел тынычланып бетеп булмый андый очракта үзеңне кулга алырга кирәк һәм ниндидер план корырга Иң начар дошман, иң явыз дошман ул паника. Барыбер дә шушы гадәттән тыш хәлләрдә нәрсә эшләргә кирәк? Бармы шундый төп кагыйдәләр? Менә беренчесен ярар әйтеп уздыгыз, паникага бирелмәскә. Ә аннары соң нәрсә эшләргә?
Әгәр дә ки, әйтәләр бит, каһарман режимы кабынган икән, режим герое исле включен, аны сүндерергә кирәк. Чөнки каһарманлык ул бары тик фильмнарда гына, теге менә кино каһарманы. Ә менә мондый гадәттән тыш хәлләрдә каһарманнар алар бар. Тик алар беренчедән паникага бирелми, аларның төгәл планнары бар, ничек керәләр һәм ничек чыгалар, һәм алар аны реализовывать дип әйтик ничек чынга аштыралар бу ни ә икенчедән йөз унике номеры бар бер бер ике анда шалтыратырга кирәк һәм нәрсә булганын сөйләргә әйтеп бирергә чөнки күп кенә очракларда кешеләр Ну, күп кенә очраклар түгел, кайбер очракларда кешеләр башта нишләргә белмичә вакыт уздыралар, аннары теге экстренный службаларның номерларын искә төшерә алмыйлар, кайберәүләр 112 бу номер. Анда шалтыратырга кирәк һәм барысын да әйтеп бирергә. Һәм бу 112 э, номерлы экстренная служба җибәрә квалификацияле специалистларны һәм беренче ярдәм күрсәтүне э, берәр ничек үзләштерергә кирәк димәк э, бу хакта белем алырга ютубта Э, квалификацияле кешеләр э, андый белем бирәләр яки кайдадыр э, казанда хәтта андый курслар уздыралар онлайн режимда андый курслар бар хәтта күрсәтәләр манекеннарда ничек теге йөрәккә массаж ясарга реанимацион массаж искусственное дыхание анда барысы да бар кул сынгач аяк сынгач аларны ничек итәргә Бу белемне хәтта менә төрле уку йортларында укыганда да бирәләр. Безгә мәсәлән, без бит инде журналистика өлкәсендә укыдык, бүлегендә укыдык һәм безгә дә өйрәттеләр. Димәк, моны укытучыларга да өйрәтәләр, э, балалар бакчасында эшләгән кешеләргә дә. Ә кемнәр белми, моны искә төшерергә кирәк яки инде үзеңнән үзең өйрәнергә.
Иң зур проблема менә бу сорауда беләсеңме нәрсәдә? Кайбер кешеләр нишләргә белә, әмма ничек?
Чынбарлыкта аны эшләргә? Әйе, менә моның белән авыр. Кайбер кешеләргә хәтта психологик һәм мораль яктан авыр башкарырга бу наверное беренче ярдәмне күрсәтергә төрле хәлләр була бу тормыш э, теге э, нәрсә дип әйтик э, кино түгел мында бик романтик исе юк мында мында бары, бары тик теге җитди реальлек сез машина белән генә хәрәкәт итәсезме мәсәлән чакырылган җиргә барасызмы ягъни яки вертолет белән дә барган очраклар бармы? Ә, иң еш кулланыла торган техника ул машина. Әмма дә ләкин кайбер очракларда, мәсәлән, суда кемгәдер ярдәм күрсәтергә кирәк икән, машинага лодка тагыла яки катер чыга ярдәм күрсәтергә. ерак дистанцияларга вертолет белән бер тапкыр барганым бар ерак дистанция дип инде ул теге безнең татарстан күләмендә әллә нинди дистанция түгел казаннан мамадышка очкан бар вертолет белән монда тиз генә барып җитәргә кирәк булгандыр инде э анда су басу куркынычы бар иде яз көне күпер бит анда вот автомобиль трассасы күпер өстеннән уза Менә аны Реген сулар боз алып китә аладыр. Шуңа күрә бозны шартлатып юл салырга кирәк булды. Теге су, су юлы. Вертолетом барган очрак шул. Спецтехника. Ә сезонлы рәвештә ниндирәк чакыру очраклары бар? Мәсәлән, җәй көне, кыш көне, көз көне, яз көне. Җәй көне һәм һаваның җылы, һава торышының җылы вакытында ул сезонлы инде чакырулар, ул кеше бату суга. Кешенең суга батуы. Кыш көне Бураннарда, нык э, кар яуганда кемдер э, адашып, югалып кала. Менә мондый очраклар. Э, көз көне ул инде гөмбә җыерга яратучылар. Алар урманга кереп китәләр дә. Камуфляж костюмнар киеп, аларны табу тагын да читенер инде алайса әйе бу ничектер шулай урманга киттең икән обязательно камуфляжный костюм ки чөнки сине эзләгәндә авыррак булсын э, сине эзли башласалар качып карап тор яхшы эзлиләрме юкмы шуңа күрә бик яш әйткәнем бар бу хакта урманга барасың икән яки табигатькә барасың икән камуфляжлы костюм киергә түгел киресенчә бу э, урыннарга хас булмаган төстәге киемнәр киерергә кирәк
Ә менә бураннар дип әйттегез бит әле. Быел да безнең бураннар булды, бик күп итеп кар яуды. Нинди чакырулар булды ешрак?
менә мәсәлән кар явуына кагылган чакырулар булмады әмәде ләкин ике көнгә м семь трассасын явып торырга туры килде әйе бер көн мин үзем анда идем минем сменага эләкте ул һәм без анда утыз километр чамасы фурлардан төзелгән пробка барлыкка килде. Тоткарлык. Бу тоткарлыкта кайбер фурларның йөртүчеләренең бензиннары, дизель топливосы бетте. Шуңа күрә аларны алып, заправкага кадәр алып барып, менә шундый чираклар булды. Һәм инде ризык тарату, су тарату ансы да оештырылган иде. Менә шуның белән шөгыльләндек. беренче тапкыр ишетәм кемдер ә, мәсәлән фурларга гомумән алганда кыш көне ә, йөрергә авыр кайбер фуралар ә, теге бер урынга басып яңадан кузгалып китә алмадылар аларны чыгарып нитеп анда эш күп иде
әйе йоклап ятырга вакытыгыз булмады юк аңлашылды ә, менә хәзер подкаст ахырында без һәрбер килгән кунакка да шундый мөмкинлек бирәбез әйтеп бетерелмәгән сүзләрне киңәшләрне камерага карап әйтергә бармы сезнең тагын әйтеп бетерәсе килгән күңелегездәге сүзләр киңәшләр рәхим итегез ничек кенә баналь яңгырамаса да үзегезне саклап бирегез якыннарыгызны таныш белгәннәрегезне аларны ничектер эшләгән эшләрен күзәтеп э, кисәтеп шуңа күрә иң мөһиме э, һәрбер эшләгән эшеңнең э, ахыры нинди була икән дип уйларга беренчедән теге берәр җәрәхәт китермәсме яки ахыры хәерле булсын дип шундый бисмилләңне әйтеп башларга кирәк инде ә, тизлекне бик арттырмаска теге аңлашыла яшь чакта үзем дә бик ярата идем зур тизлектә йөрергә әмма ләкин ә, бу эштә эшли башлаганнан соң ә, теге зур тизлек нинди нәтиҗәләргә нинди коточкыч күренешләргә китерә алган күргәч мин хәзер беркая да ашыкмыйм дөресен әйткәндә Әйтәләр бит трассада, мәсәлән, син барасың, син 100 белән барасың, ә кемдер 150 белән бара. Һәм сезнең э, аермагыз ул барып җитә, һәм 2 минуттан соң син барып җитәсең. Менә теге бөтен нәрсә чагыштыру аша гына э, беленә һәм күренә. Шуңа күрә Сакланып йөрегез. Малаховның сүзләре белән үзегезне һәм якыннарыгызны саклаңыз. Яратышып, шатланышып, дәвамын язып бирегез менә. Комментарийларга языгыз. Менә. Шулай. Минем теләгем шулай. Сау сәламәт булыгыз иң мөһим.

рәхмәт амин э, җомга көне яздырыла бу подкаст шуңа күрә аллаһ тәгаләнең амин сәгатенә туры килсен әйе э, без нокта куябыз үзебезнең подкастыбызга бүген э, һәм сезгә бик зур рәхмәт әйтәбез безнең караучыларыбыз тыңлаучыларыбыз һәм гомумән безнең яраткан аудиториябез безнең белән бүген кунакта булды Шәкүр. Ничек дип әйтергә дә белмәдең, име хәтта илүзә.
Алмаз Корбанов. Барыгызга да сәлам. Әйе.
Ә, кемнәр безне тыңлады, кемнәр безне карады, бик зур рәхмәт тагын бер тапкыр. Пока-пока. Пока.
Өстә.
Әтиең кулланмыйлар. Әллә нәрсә сөйлисең шунда бездә юк андый сүзләрне. Динле, динле халык һәм нәкъ менә шушы подкастта җомга көнне яздырылган. Әйе, җомга көнне яздырылган. Иншаллах, әйбәт килеп чыгар. Амин. Амин, амин.
Илүзә бик акыллы кыз. Рәхмәт менә шундый тирән, менә мәгънәле, әдипле, тәртипле тапшыруларга чакырганың өчен. Мин үлгәч чыгарырсыз моны, яме теге миңа хейтерлар әллә нәрсә әйтмәсеннәр. Бу ничә елдан бер 30-40 елдан яме исчу чыгарырсыз. Безгә дә килгән иде ул.
Әй, исемдә калганнар дип.